Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Бу дөньяда кешеләрне ике төрлегә бүләләрдер, үз-үзен җиңә алучылар һәм үз-үзен җиңә алмаучыларга. Үз-үзен җиңә алучылар үсә торгандыр. Үзеңне үзең җиңү, әлбәттә, шулай тоела, ул тыю белән беррәттән килә кебек. Юк шул. Үз-үзеңне җиңү, минемчә, Төзәлеп, үзгәреп үсүдер. Бу дөньяда каршылыкларны җиңәр өчен үзеңдә булган икеләнүләрне иң беренче чиратта җиңәргә кирәктер. Чөнки без тормышта үзебезне инкарь итәргә, янарга, көрәшергә туганбыз. Абынабыз, егылабыз, баса алсак басабыз, артабан яшибез. Әгәр дә ялгышлыкларың ега, төзәтүләрең бастыра алса, Шул яшәү дип атала торгандыр. Андый мисаллар байтак кына. Бүгенге кунагыбыз да шундыйлардан. Күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм мин аның авторы Зифа Нагаева. Сенсацион кунагыма сәлам юллыйм. Аңлагансыздыр, ул Илсия Бадретдинова. Исәнмесез.
Хәерле сәгатьтә, Илсия. Хәерле сәгатьтә. Кәефләр күтәренке дип уйлыйсы килә. Мин инде үзем генә түгел, тамашачыларыбыз сине бик көтеп алдык. Чөнки ләрдә Э, күпләр беләбез диләр күпләр үткәннәрең белән дә кызыксынып килә хәзер интернет челтәре дә бит социаль юнәлештә халык бик э, әүдем дип әйтергә кирәк һәм бик үк белеп тә аңлап та бетеп булмый дигәннәрнең берсе мин дә каршыңда утырам шуңа күрә инде бик күп халыкны кызыксындырган сорауларга бүген җаваплар алырбыз да бик кызу һәм кызык булачак Менә син үзеңә башка артистлардан аермалы буларак бер юнәлеш алдың. Тәнкыйть күзлегеннән дөньяны актарып, белеки генә сукмактан зур юлларга үзеңнең иҗатыңны алып чыктың һәм нинди халыкның авырткан җире бар, җырга салам. Нинди күрмирәк калган җире бар, күрсәтергә тиешледер. Ник кычкырып әйтмибез дип кеше тын гына үткәргән әйберләрне шулай ук сәнгать аша, моңың аша, тавышың аша алып чыгып, куркмыйча, горур рәвештә җиткерү. Менә бу Бу күңел хәләте.
Бу күңел хәләте һәм монда тапшыруның башыннан ук әйтергә кирәк, сез теге сайладыгыз, менә чыктыгыз дип бу әз генә э, без бергә чыктык. Без Илфак белән бергә чыктык. Монда бу минем генә юнәлеш түгел. Э, Илфак Шигапов, кызганычка каршы инде мәрхүм Илфак Шигапов. Минем 13 ел яшәгән ирем, минем улымның әтисе, мине сәхнәгә чыгарган кеше һәм минем 350 дән артык җырларымны язган кеше. Минем бу юнәлештә эшләвемнең идеясы Илфакныкы иде. Миңа ул вакытта 20 яшь иде, мин сандугачлар, алмагачлар турында җырлап йөри торган гап гади авыл кызы. Нормальный гына җырчы. Э, аннан соң Илфак э, тордык, сөйләштек, бергә яши башладык бит инде, әле ул вакытта җырламыйдыр инде. Китте, китте, ырылдыйсың ди. Син ырылдап җырлыйсың дип. Ул бит инде әз генә э, холыктан да сизелә башлый аннарсын. Э, икебез бер төрле уйлыйбыз һәм э, башкалар башкалар кебек түгел уйлыйбыз ничектер шуннан соң китте сиңа башка төрле җырлар кирәк дип һәм илфат моннан 15 ел элек язды иң беренче җырым күңел дигән җыр ул бөтенләй татар эстрадасына ошамаган менә шуннан башланган нәрсә бөтенесе дә Илсия Бәдретдинованы Илфак Шигапов вакытында мәрхүм авыр туфраклары җиңел булсын, без әле берникадәр байтак кына э, сөйләшербез аның исемендә кулланып дип әйтергә кирәк, чөнки чын-чынында э, бу иҗатның бик зур өлешен ул тәшкил иткән. Шулай бит, э, Илсиянең дә язмышында бик зур роль уйнаган кеше. Мин әле соңракта аңа башларбыз дигән идем, син Э, үзең э, хәтта рәхмәт дип әйтәсе килә, үзең шуннан ә соңрак башлавым да мөмкин дә түгел, чөнки минем иҗат турында сөйләшәбез икән, Илфактан башка күз алдына китереп булмый. Һәм бигрәк тә иҗатның башы турында сез миңа сорау биргәнсез икән, Илфак, Илфак ул минем иҗатның башы. Иҗат башыннан алда Илсия ни турында нинди максатлар уйлап хыялланган икән дисәк, миндә берникадәр генә мәгълүмат бар. Ул э, аяк киемнәре, иске киемнәр модельеры булырга хыялланып, хәтта университетка укырга кергән кеше. Һәм инде бу юнәлештә дә дизайнер булсаңмы, берәр югары белемле генә түгел, нинди дәрәҗәле үзеңнең бизнесларыңны булдыра торган леди булыр идең дип әйтә алам. Мин сине Инстаграмнарда бүгенге киемнәреңдә күзәтеп, э, көндә диярлек ниндидер яңа күлмәк, көндә диярлек яңа Э, формада яңаша матурланып чыгасың аннары инде элек шул ук э, илфак әйтмешли әйтә торган булган элек э, алай дип уйламагыз сез илсия бик катлаулы андый хатын кыз түгел ул бик андыйны өнәп тә бетми торган иде әле ул вьетнам рынокларында рәхәтләнеп йөреп ул кытай рынокларында үзенә матур киемнәр сайлап кия торган иде дип өйдә түгел мин хәзер дә киергә мөмкин Минем кайбер күлмәкләремнең сорыйлар менә, ой, моны ни дип бутиктан алдың күпме дип. Аның бәясе 2000 булырга мөмкин. Һәм ул базардан алган кием булырга мөмкин. Кием бәядә түгел, э, кием кешедә я утыра, я утырмый. Ә шул модельер булып та киткән булырга мөмкин булгансың. Ә җыр э, барыбер җиңгән. Кайсы вакытта Илфакка кадәрле менә бу кискен бер кел китеп калдымы күңелдә бер бер юк әле. Юк, мин җырчы булырмын дип уйламаган идем һәм хыялланмаган идем. Җырлыйдыр идем, рәсем ясыйдыр идем бәләкәй чактан. Илфак белән яши башлаганнан соң җырлар языла башлагачтын гына, ул уеннан гына килеп чыккан әйбер Зифа апа дөресен генә әйткәндә. Илфак язды менә шушы беренче җырын. Ул вакытта минем өзелеп ярата торган вакытым. Кассета заманасы Зәңгәр романтик магнитофонга куеп җибәрде, идәнгә утырдык. Мин җыр яздым ди, гитара белән. Ул бик матур тавышлы иде. Утырды, җыр китте. Тыңлап утырам. 7 минут бара җыр. Сүзләрен дә аңламыйм. Көен дә аңламыйм, күзгә яшьләр тыгылды, бетә дә белми, ичмасам мин әйтәм, нәрсә соң бу? Ә менә бара да бара, бара. Илфак күзгә караган, матурмы ди? Матурмы, ди. Үләм, мин әйтәм, бигрәк матур Илфак. Ничекләр яздың менә? Ну, ямьсез дип әйтергә телем әйләнмәде.
Сезнең бу яшәп киткән вакыт? Бу безнең только яшәп киткән вакыт. Ни, э, нинди сәбәп таныштырды икән дисәләр? Миңа да кызыклы Илфак белән Исияне кайсы вакыт аралыгы белән хәтерлисең? Э, Илфак журналист булып эшлидер иде район газетасында. Газетында мин э, комбинат школьного питания да шунда э, торып эшлим инде, укыйм, бөтенесе бер юлы. Э, ниндидер теге чаралар булганда 8 март яңа елларга үзәк мәдәният йортына чакыралар. җырлаштырырга. Ә мин бәләкәйдән үк теге авыл клубыннан үк килгән, аннан талантлар җыялар идем, сандугач керде күңелгә, моңнарым ташый, шуның эше конкурслар, йөртәләр ич инде. Э, шуннан чакыргалыйлар ниндидер бәйрәмнәргә. Э, Илфак кергән колхозлар, колхоз председательләре белән дус бит инде, менә колхоз җыелышларына концерт тап кайтырга кирәк. Казан концерт тап кайтырга кирәк. Илфак утырган да, санаган да, Казаннан бер артист алып кайтам да, калганнарын үзебездән җыям, барыбер Казан концерты кебек була инде ул, дип, акыллы бит, чыпкынчык. Кергән э, мәдәният йортына сораган миңа бер-ике кыз бирегез әле. Минем белән авыллардан йөреп кайтырга, әзмә шунда җырлаштырырга тор. Э, мин әйткәннәр. Айсылу Марданова исемле бер э, ютазы кызы. Бәк чибәр, бик моңлы бер кызы. Менә кушкан, менә моның мужигы да юк, моның баласы да юк, бар иярдә кит дип. Менә шуннан башланды бөтен әйбер. Ярты ел буена теге өч концерт эшлибез дә, берәр роял итәбез, тагын эшлибез шулай. Илфак абый дибез, ул безнең начальник. Гаиләсе белән аерылышкан вакытта. Илфак ул вакытта
редакциядә яши. Аерылышып йөри торган вакытлары. Ярты ел Илфак абый булды. Аннары Илфак дуска әйләнде. Аннары дусты минем бит сингә әйләнде дә, Илфак җаныйга әйләнде дә торып киттек. Барыбер дә Илсия күңелләр тулып китә. Менә синең аның хакында сөйләгән вакытта тыңлап торулары да берникадәр белгән кеше буларак та мин зур мәхәббәт белән тормышка чыктыңмы син?
Миңа калса, аны мәхәббәт булырга мөмкин түгелдер. Ул котыш кеше. Безне бер нәрсә туктатмады. Яш аермасы, э, нинди берәйбер юк. Без нольдан башладык. Чөнки Илфак дигәндә өен калдырып чыгып киткән кеше. Минем берәйберем юк, мин бала чага. Ул яктан да әтиләр ярдәм итә алмыйлар, бу яктан да ярдәм итә алмыйлар. Э, Илфакның беренче гаиләсендә ике бала, малае бар, кызы бар. Редакциядә эшләп йөри. Бер нәрсәсез әти-әниләр баш тарттылар, туганнар сөйләшмиләр, дуслар сөйләшмиләр. Ничек? Илфак бит инде аерылышулар, дуслашулар үпкәләп тору вакытлары була. Илфак инде бөтен кануннар буенча кайтырга тиеш гаиләсенә, булырга тиеш. Ә мин 13 яшькә яшь Илфакта. Мин әтинең төпчек кызы. Мине былай иттереп кенә үстергән. Мин тегендә җырлыйм, монда җырлыйм, бөтенесе менә отличница, мәктәптә монда. О, все, бу Илсия кеше була дип. Һәм мин үземнән 13 яшькә олы кеше белән әле әле официаль рәвештә аерылмаганда кеше белән яши башладым. Бу котыч көч булды. Бу бөтен туганнар өчен, ниндидер теге зур өметләр баглаган кешеләр өчен бу котыч көч булды. Бөтен нәрсә җимерелде. Алар өчен җимерелде. Ә безгә барыбер ие. Без ничек э, сабый балалар кебек яратышабыз ие. Без ну мин 13 ел буена дөнья йөзендәге иң бәхетле хатын булдым.
Җәйләүләрдә тугай, тугайларда тургай, җилләргә дә каршы бара алмый. Җәйләүләрдә тугай, тугайларда

Берникадәр спектакльдән бер күренеш карап утырган кебек, хөрмәтле тамашачылар. Бу менә дулап, нинди җырлары белән чыккан Илсия шундый әлеге минутларда нечкә күңелле, искиткеч ярата белгән матур ханым булып минем янда пәйда булып утыра. Илсия! Ничек шул хәтле сөюне җимерә ала торган көч булырга мөмкин? Бик зурысын, сәбәбен әзрәк беләбез. Ләкин инде бу турыда әйтми дә булмый. Менә минем әле сиңа бу сорауны биргәндә арка үзәкләрем өши. Кеше бәхетен эзли гомере буена. Мостая ага Кәрим әйтмешли, кеше гомере буена эзләп таба алмый. Бик сирәкләргә тәтегән бәхет килгән сиңа. Ник шуны шундый ике көчле кеше саклап кала алмады икән? Дисәм. Хәзер сөйләүдән мәгънә юк шул. Ә шулай булды да куйды. Шаккаткыч. Мин Илфат миңа бер вакытта да кул күтәрмәде. Илфат мине өйдән куып чыгармады. Анда булды шундый сәбәпләр, мин концерттан кайттым да, бая киемне салып тору өчен мин малайны җитәкләдем дә үзем чыгып киттем. Мин үзем урамга чыгып киттем, Илфат мине куып чыгармады. чөнки яшәү яңадан яшәүне дәвам итүдә мәгънә юк бу хәл нигездә килеп чыгар идеме аның юклыгы юкка чыгуы якты дөньядан әгәр дә син һаман саен түзеп аның янында калгансың чыгыйсың

Сөйләп Юк, бу җыр сүзләре, бу Салават Закиевичның җыр сүзләре. Искитәрлек. Әйе, сиңа кирәк булган ашыгырга, миңа кирәк булган көтергә. Менә безнең гаиләдә нәкъ шушы әйбер килеп чыкты. Без икебез дә гаепле.
Инде дә хәзер бу йолдыз булып балкып, күзләр күрмичә, колак ишетмичә шундый мөхәббәт э, бер барлык, бер бөтен барлык булган бер э, шар шундый беркемдә тиярлек тә түгел, керерлек тә түгел арагызга булган әйбер җимерелгәннән соң Тормышының бит инде бөтен җырның сәнгатькә күтәрелгән өлеше йолдызларың белән бергә дөп итеп килеп төшеп, чәчелгән төймә төймә кебек вак кына диспе төймәсе кебек таралды. Таралды. Таралды. Һәм шуннан соң инде икенче төрле э, язмыш бүленде, башланды. Аның авырлыкларын э, тапшыру барышында гына яңадан сөйләп э, торасы килми. Ләкин нәрдә төрле кеше төрлечә кабул итте синең бу халәтеңне. Күпләр әйттеләр, кеше кайгы килгәндә башына зарланып йөрми. Илсия зарлана башлады диләр. Нигә ул чыгара зарлануларын сәхнәгә диделәр. Чөнки кеше зур кайгы килгәндә әле үлем алдыннан вафатына кадәр әйттеләр. Мин үзем ишеткәннәрне сиңа сорау бирәм. Э, кеше кайгысы, кайгысы зур булганда, кайгысын тизрәк җиңәргә тырышып, йөгерә, зарланырга урын калмый, э, диделәр. Бәлки ансы дөрес, бәлки икенчеләр Кайберәүләре сине яклады, кайберәүләре Илфак яклы булып калдылар. Бүленде, сезнең бергә булган дуслар бүленде, сезнең бергә без сезнең белән барыбер янәш булган туганнар ике якка бүленде. Балалар бүленде, бүленде язмыш. Менә шушы сүзләргә син ничек итеп әйтер идең? Узарлану идеме, әллә ул син эчтән янганыңны сәнгатькә чыгарып җырларыңа салу булдымы ул? Ничек аңлатыр идең, Илсөя? Мин өйдән чыгып киткәннән соң бер мизгел эчендә калдым фатирсыз, эшсез, җырсыз һәм сәламәтлексез. Бер мизгел эчендә. Миңа бик күп сораулар язалар сезнең кебек ябылыр өчен нинди дару эчәргә кирәк. Мин дә сорау бирергә дип.
Әйе. Утырмышта. Мин әйтәм,
Ходаем сакласын. Аллам сакласын минем кебек ябылырга. Мин ике ай эчендә 18 килограммга ябыктым. Рәхәт тормыштан гына инде күрәсең. Менә бу теге мин исән дигән җыр. Әйе, бетте күп кенә интервьюлар китте, телевидениеләрдә мин югалдым, радиоларда мин югалдым, мин хәзер бигрәк тә бу турыда сөйләп торасым килми. Минем концертлар шартлап туктады. Һәм ачыктан ачык әйттеләр, все, Илсия бетте шушының белән. Чөнки әйе минем җырларымны алдылар, ә минем җырларым бөтенесе дә Илфак Шигапов җырлары. Аерылганнан соң Илфак ну, ярамый бу җырларны җырларга миңа. Мин бер нәрсәсез калдым, бетте Илсөя проекты шушының белән ябылды дип официальный интервьюлар китте. Бүтән ул җырчы түгел. Менә шуннан соң мин исән дигән программа ясадым 2 ел 2 елдан соң. Бу бернинди дә теге Катаклизмнарга кагылышлы әйбер түгел. Бу кешеләргә мин әле бар дигән юк. Мин, менә мин. Менә мин исән.
Илфак турында э, җөмләләрне э, нитеп әйләндереп дип әйтәсе килә, тукталыш ясаганда инде әлбәттә Э, ул алыштыргысыз вакыт аралыгы калган синең язмышың бер әйбер белән дә кабатланмый торган мин сизеп торам син рәхмәтлесең бу вакыт аралыгына хәзердән килеп тамашачыларыбызны гел сагышландырып кына утырмыйк әле бүгенге халәткә кайтасы килә

Илсиядән башка җырчы да юк кебек. Ул юклык тормышында ул барда ук юклык бик зур бушлык булып курыккансыңдыр башта син. Чөнки ул бер бөтенлек, шул кадәрле сезнең бер бөтенлек. Хәзер менә хәтта Илфак чынлап та якты дөньядан киткәч, хәтта теге вакыттагы бушлык кебек түгелдер, сагыну, Үкенү, аның өчен аны яшәтәсе килү теләге ул икенче төрле халәт. Шулай бит, Илсөя? Зифа апа, ул бушлык мин өйдән чыгып киткәнче хасил булган иде. Менә мин шуны әйтәм шул. Ул менә бөтенләй юклыгы синең өчен теге вакыттагы шул юклык, ул вакытта ук шундый юклык, бушлык булгандыр дип уйлыйм мин синең халәтеңне аңлап.

Һәм э, әйтәсе килә бүгенгесе көнне җырларын барыбер башкарасын, ишетәбез. Әйе. Бу э, зур эш эшләнгән эшләрнең юкка чыкмавы халыкка барыбер да ул җырлар белән син якын айдың дип әйтәсе килә. Бүгенге көнне өр яңадан яңа Исия Бадретдинова булганчы тагын да әйтәсе килә менә э, ябыгу сулына мин үзем дә сиңа инстаграмнарда карап сокланып Һәрдаим карап барам сине. Бу Илсиядән сорарга кирәк, ничек ябыкты икән дип, чын чынында да мин авырыйдыр дип тә, гайбәтләр дә күп таралды. Сиңа инде яптылар инде, сиңа инде син инде үзең провокатор кебек. Менә син спровоцировать итәсең, рус телендә генә сөйләшеп утырсаң, утыраган кебек сүзләр кыстырырга туры килеп китә. Э, син менә тик кенә тотарга ирек бирмисең халыкка. Үзең турында син халыкны гапләшергә этәрәсең. Я син Инстаграмда тегеләй торасың, я былай торасың, я берәр төрле халәтеңне күрсәтәсең. Йә безнең халыкка, безнең менталитетка бик үк килешеп бетмәгән берәр кылыгыңны сүз белән әйтеп куясың. Менә нәрсәсе килешмәгән?
Менә үзеңнән сорыйк әле. Нишләп шуннан соң сине яу белән яза башлыйлар? Яртысы синең яклы булып, яртысы инде сине хурлап яза башлыйлар. Бу
сез менә сүзне кая борасыз? Сез мине ике йөзле димәкче буласызмы? Сез сүзне кая аласыз? Менә минем үземнең сорау бирәсем килә. Синең үзең шундыйсыңмы син?

Мин сезнең белән чагыштырганда, теге әзрәк, яшьрәк кеше буларак, бәлки тәҗрибәм әзрәк кеше буларак, мондый сүз сөйләргә тиеш түгелермен. Ләкин мин, миңа 37 яшь, алай да теге әзме-күпме тормышны күргән, мин карыйм, менә кешеләргә карыйм. Әйе, әйе, бездә менә шулай матур инде. Бездә бөтенесе дә матур инде. Ишәптер. Бездә менә бернинди проблема да юк. Безнең татарда алкашлар юк, безнең татарда бу Аллам сакласын, ишәләрме соң инде? Юк. Бездә наркоманнар юк, бездә коррупция юк, бездә аборт ясатмыйлар. Бездә э, любовниклар юк бездә. Бездә шуның кадәрле идеаль бөтен тормыш. Шак кат көйзиф апа. Бүгенге көндә залда 1000 кеше утыра икән, аның ким дигәндә бер 60 процентына бу эшләр бөтенесе дә таныш. Күптәннән. Һәм ул аларга шок түгел. Менә мин аларга чыгам да әйтәм дә, әй, әйе, шулай шул диләр. Юк, юк, юк, юк, юк дигән кеше юк. Без үзебез куркак, ну күпме мөмкин инде каен агачы турында җырларга. Безнең ислам кануннары белән, безнең тәрбия кануннары белән, э, безнең электән килгән үзебезнең яшәү рәвешләребез белән без зауыклы итеп тамашачыны тәрбияләргә сәхнәгә Безнең ислам кануннары белән без сәхнәгә чыгарга тиеш түгелбез.
Юк, шулай гына. Һәм безнең ислам кануннары буенча без алдарга тиеш түгелбез. Ислам кануннарына шулай ук Исия үзе дә буйсына, догалар укый, ләкин ул көне-төне сәхнәдә хөрмәт Әйе. Менә мин кемгә аны ат, аны атыгыз мине.
Э, биш тапкыр э, намаз укып, мәчеттән мәчеткә йөри башласам, минем балам ачка үлә. Бу минем эшем. Һәм мин уйлыйм, мин менә әйе мин мин үземчә ышанам. Мин ятсам да укыйм, торсам да укыйм. Мин анарга үзем аңламаган әллә инде әллә нәрсә кәйләр белән мөрәҗәгать итмим. Мин Ходаем дим, Аллам дим, мин әби өйрәткәнчә. Син мине күрәсеңме дим. Әйе, күрәсең, әлбәттә. Ул мин аны колы иттереп тә кабул итмим, мин аны кыз иттереп кабул итәм. Без кыз белән әти кебек кабул итәм мин аны. Ниндидер теге Колы, нәрсәсе дип түгел, менә мин сиңа әйттем. Юк, ул мине бу дөньяга тудырган икән, ул мине ярата дигән сүз. Ул мине уже яратып тудырган. Е мин анарга әйтәм, ярар авырлык бирсә, ярар, мин әйтәм, гөнаһ эшләдемме? Яхшы, мин әйтәм, мин моны кабул итәм. Яхшы, мин әйтәм, мин аңладым. Наверное, шуның өчен булгандыр. Әйтәм, әйтәм, алдагы көннәремдә алай итмәскә тырышырмын. Давай хәят бәхет бирә миңа, пожалуйста, дигәнмен. Мин беләм, ниндидер авыр моментларымда сыртымнан җитәкләп, каядыр алып барганымда э, хис итеп торам, Ходай тәгәләкәем. Әйе, мин мин теге мактанып утырасым килми, ниндидер балалар йортларына ярдәм итү, ниндидер хәйрә концертлары. Мин һәрбер концерт саен диярлек берәр гәрибкә, берәр әбигә, нигә хәер биреп калдырам. Мин күчтәнә чиртәм тигендә монда, мин аларны санап утырасым килми. А алар изгелек түгелме? Мин обязательно мәчеткә илтеп биргән генә изгелек булып саналамы? Обязательно дога укыган гына? Ислам кануннары дигәнемне мин беренче чиратка куймадым, Исия. Мин инде шулар белән беррәттән без бит тәрбия алганбыз шул ислам кануннарыннан дип кенә әйтеп, зауык белән тәрбияләү сәхнә эше дигән әйбер, менә миңа ул баксаң ошый. Мин ул юнәлештә бөтен кабул итәм, бөтен фикерләүләрендә, ләкин Мин дә шулай ук догалар да укыйм. Ләкиннәр дә менә синең әйтүләрең тамаша залында син проблема күтәрәсең. Син проблемалар күтәрәсең җырларыңда, халыкта, халык арасында булган проблемалар күтәрәсең. Теге Жириновскийлар күтәргән кебек күтәрәсең җырларда. Ләкин ул синең социаль мөмкинчелекләре, концертка килергә дә булмаганнар, шул ук синең кеше эчкечелек белән өйдә утырганнар. Кулыннан бер нәрсә килмәгәннәр, сине ишетми. Ничек ишетми? Сине ул залда утыра торган яртысы эчә-эчә дә атна буена, икенче көнне айный да, менә дигән кеше. Килә дә утыра. Илсөя Бадретдинова бу иптәшләр. Аларның күбесе өйдән чыга алмый, алмаганны Илсөя Бадретдинова үзе белә микән соң? Аларның билет какчалары булмый, чөнки аларга бит шәраб алырга китәргә кирәк. Яхшы, ә сез уйлыйсыз, концертка йөри торган кешеләр болай теге китеп-китеп эчмиләр инде берсе дә? Алар менә только идеал кешеләр генә килеп, алар алар торган тамашачыларыбыз ишетеп утыралар, Илсия. Ә мин бит аларны яманлап әйтмим. Бу бит һәр кешенең үзенең эше. Мин бит алай булырга тиеш түгел дип әйтмим. Ул аларның шәхси тормышы. Син син э, димәк, нинди шешелеш табар өчен түгел, бу максатка ярашлы, ниндидер максатка ирешер өчен түгел, син чын чын барлыкка әйләндереп, көндәлек тормышны үзләренә яңадан кайтарып әйтеп кенә бирәсең. Минем әйтәсе килә, без Шундый ук кешеләр. Алар да шундый ук кешеләр, без барыбыз да тип-тигез. Әгәр дә минем концертымда утыра икән, мәсәлән, анда идән юучы апа, аның алдагы берничә рәт алдан утыра икән берәр зур гына дәрәҗәдәге начальник кеше, сәхнәдә басып торам икән мин. Без бөтенебез дә кешеләр. Без ялгышабыз да, эчәбез дә, айныйбыз да, тереләбез дә, үләбез дә, без бөтенебез дә кешеләр.
Синең иң зур ялгышлыгың тормышта? 37 ел гомер эчендә. Гаиләмне саклап калам. Бик матур җавап. Һәм инде күп тапкырлар алданырга туры килдеме? Чөнки менә син дөресен әйтеп, дөресен сөйләп, җырларда проблемалар күтәргәндә, ул теге кайбер җирдә син алданмаска чакырасың э, халыкны. Кайбер вакыт теге белегез, күрегез сез чынбарлыкны. Шактый.
Һәм яратам дигән зур сүзгә ия булыр ди Әлегә кадәрлек булган матур мәхәббәтең, сөюеңнең урынын алыр кеше бүгенге көне бармы? Булыр дип уйлыйсыңмы? Бик хыялланам. Бик.
Ничек син ул кешене күз алдыйсың? Ул э, нинди әлегә кадәрле булган ялгышларны кабатламаска тиеш? Нинди әлегә кадәрлек булган э, кемнеңдәдер Илфактан башка да түгел, үзең өчен кимчелекләре булмаска тиеш һәм нәрсә өстенлек итәргә тиеш Исия Бадретдинова өчен ул кешедә?
Ул мине алдамаска тиеш. Беркайчан да, бернинди сәбәп буенча да. Һәм ул
Илсөя, бар бит шундый алдаулар. Сиңа авыр булмасын өчен алдый кайбер вакыт якыныңда торган кешең, бергә булган кешең дә. Сиңа авырлык килмәсен өчен ди ул. Шулайрак әйтергә туры килде миңа ди. Безне алдамыйлар фәкать әти-әниләр генә. Алар да алар бар алып килмәсен. Алар бик дөрес кеше эзләп башкача кияүгә чыгалар микән Рисия Багретдинова дип кайгырып утырсалар, нишләтербез халыкны? Юк, элементар мин теге әллә нинди. Ә шулай да син ул кешенең нинди якларына өстенлек бирер идең? Ул кеше эчмәскә тиеш.
Беренче чиратта, иң беренче чиратта.
Сәнгать кешесе итеп күрәсеңме син? Минем улым бар, Зифата.
Аның янына да якынлаша идек, үзе менә килеп җитте. Бик матур Нариман үсеп килә бит. Шундый матур малай, матур җегет. Бик сирәк кенә күрсәтәсең син аның э, фотосурәтләрен Инстаграмда, күзләр тимәсен дип, мин үзем дә шулай дип язам аңа. Ул бала, бала э, бик э, үткен шундый кирәкле матур сыйфатларын туплап үсеп киләдер кебек тоела миңа. Сездән алып, яхшы якларын, чөнки ул болай дигән бит бер чакта, икегезгә карап. Мин артист булмыйм, артист хатын алмыйм. Бу менә хәзер үзгәрде сифаты. Һәм һә җырлар яза, режиссер булам ди. Ул бөтенләй ул бөтенләй бүтән дөнья кешесе. Минем өйдә икенче Илфак яши, Илфакның камилләштергәнрәк версиясе. Минем малайга 14 яшь. Мин аның белән Илфак белән сөйләшкән кебек сөйләшәм, ул мине яшәргә өйрәтә. Ул бөтенләй бүтән төрле кеше. Ул Ул менә бер төрле генә карыйсың, э, бүтән караш белән шушылай иттереп китереп куя, шаккатасың. Әйе, шулай да булырга мөмкин бит дип. Без мин аны күрмәскә мөмкин, ул күрә, икенче якларын күрә. Ул Илфат малай. Аны һәр нәрсәгә үзенең фикере бар. Ул синең белән күңелдәшме?
Аңлыймы синең күңелне? Серләшәсезме? Сөйләшәсезме?
Без аның белән бер вакытта да малай белән әни кебек булмадык. Без аның белән дуслар. Без кайбер вакыт сөйләшеп утырабыз, утырабыз да, әни, әни син бит әни, дип әйтеп куя иде. Гайбәтләрнең барысын да күтәрә алам, үземә ягылганнарын. Балама кагылышсы булмаса, әгәр дә кагылмагыз улыма дип бик матур фикер әйтеп куйган идең. Тагын бер аз сызыклыйсы килә. Чөнки тамашачыларыбыз, телевизор караучылар арасында да төрле халәттә кемдер Инкарь итә кемдер. Әйе, Зифа апа, мин бөтенләй андый нәрсәгә хәзер э, янып пешеп беттем инде, мин игътибар итмәскә тырышам. Үз гомерендә бер генә тапкыр да мине шәхсән белмәгән, якыннан күрмәгән, минем тормышымны әз генә дә чамаламаган, абайламаган кешеләр э, шуның кадәрле күп әйберләр сөйлиләр. Мин менә, мәсәлән, Уфа каласына кичә килдем бит инде, үзем турыда шундый хәтле күп әйберләр ишеттем. Минем өчен яңалыклары бар. Яңалык түгелләре дә бар, но яңалыклары да бар. Әле шулай ук мени ул дип, мин үзем турында үзем белеп кайтып китәм. Э, безнең халык шуны хәтле фантазер, ул үзе берәр нәрсә уйлап чыгара, менә кешенең авыр моменты була. Бер матур гына э, әйтем бар. Соңгы арада бер дә шатлык югы, ярар күршенең сыеры үлде әле дип. Менә шундыйрак.

Җырчы буларак аңлыйм, җырларын яратам, бигрәк тә теге үзе күтәргән, теге проблема күтәргән җырларын түгел, лирик җырларын, ул лирик җырларын җырлаганда күз яшьләр төшеп китмичә, мөмкин түгел сине тыңларга. Син әле үзеңне аңлап та бетмисең, синең эчке дөньяңда шундый бер матур тибрәлеш бар. Син шуларны фәкать лирик җырларында бирә аласың дип, мин гапләшмим кешеләр белән, бәлки килешмәсләр. Мин үзем иҗатчы буларак шулай кабул итәм сине. Гүзәлнарың башкаларга караганда. Һәм инде Миңа Зифа Нагаевадан мондый сүзне ишетү бөтенләй Әйе, чынлап та.
Менә кайбер кеше әйтер, кайбер кеше әйтер, әйтергә кирәк. Вакытында Айдарларны укыткан, э, зур бөек шәхесләрне кеше иткән э, Миңгылгалиев бу җырчы түгел дигән Исия Бадритдинова турында. Кайчандыр. Кайчандыр әйткән һәм еллар үткәч, ул үзе сине янга килеп, хәтта гафу үтенеп, дөрес әйтсәм әгәр дә үпкәләтәсем килми андый олы шәхесне. Әйе. Сиңа шундый матур җырларың өчен рәхмәт, тавышың өчен рәхмәт дигән кеше, шулай булмышыңны кабул итеп, канатландырып җибәргән кеше. Менә шуңа күрә беләсеңме ничек төрлегә халәткә керәсең син? Э, Мингалгалиев хәтле Мингалгалиев алдында син үзгәрештә яңадан икенче кеше булып чыккансың. Ә мин менә карап шул соравыңа шундый җавап. Күпме мин сине якынрак беләм, шул кадәрле син миңа мөгъҗизә. Шукадәрле аңлаешсыз һәм кызыклы шәхес. Шәхес дигән әйберен дә әйтеп куясым килә бүгенге көнне. Шуңа күрә Илсия, менә тапшыруны шундый кызыклы итәсе килә. Менә кайда синең концертың хәзер була? Тагы нинди тамашачыларыңа? Аның өчен Instagram бар, аның программалар эшләүчеләре бар. Минем син булганда бик кызыклы сорауларга җаваплар алып куясым килә. Менә син, әй, аңлыйсың, менә ни авыл колхозда шулай булырга тиешләр. Менә бая бик кызык кына сүз әйттең, берәү куфайка кигәненә рәхмәт инде президентка, минем куфайкам бар. Унбиш диде. ел элек э, алынган фуфайка, аның алты төймәсе алты төстә, алты төрле җеп белән тегелгән. Э, Мескенкәем, ул соңгы тапкыр ярты ел элек алган зарплата. Но ул сөйли безнең менә шулай менә безнең менталитет ул куркаклык рәхмәт инде безнең президентыбызга менә матур гына яшәп ятабыз менә молодец шөкер итә беләсең икән молодец но менә бер кеше әйтә ике кеше миллионлаган татарлар шулай әйтә башлыйлар да менә шуның өчен утырып торабыз елмаеп илсия бәдретдинованың тамашачылар арасында Еш була микән җитәкчеләр, глава администрацияләр башлыклары э, исемнәр белән әйтәсе килми, Башкортстанда да, Татарстанда да бар килеп утыралар. Һәм мин ачыктан ачык әйтәм, димәк мин әйтәм, бу кешенең куркырлык әйберсе юк. Яшерерлек. Чөнки минем һәрбер концертта чыга ниндидер җырлар бар, провокацион һәм башкасы, башкасы. Ул халык белән бер рәттән килеп утырган икән. Димәк, ул куркмый дигән сүз. Бик зур хөрмәт белән карыйм. Бер ике генә сездә дә, бездә дә Татарстанда да. Бер ике генә җитәкче бар, үзләре билет сатып алып кереп утыралар халык арасына. Ходаем Раббым мин әйтәм, не может быть. Безнең җитәкчеләр билет сатып алсынмы? Бу башка сыймаслык хәл. Ул бер рәтне ала буеннан-буена, бөтен туганнарын, дусларын һәм башкаларын, башкаларын, әле ул яңадан сорый, бер егерме билет бирегез әле дип. Аннан соң клуб директоры килә, ә сез безнең җитәкчеләргә рәхмәт әйтегез инде соңыннан, яме, сезне хөрмәт итеп килеп утырганнар бит. Мин рәхмәт әйтергә тиешме? Алар бөтенесе минем концертны бушка карагангамы, аңлый алмыйм мин. Мин бит киләм, мин арендамны түлим, билетны сатам, мин көчләп тутырмыйм залны. Мин эшлим, мин налог та түлим, хөкүмәткә һәм баска башкасында башкасында. Менә бу безнең менталитет зифапа. Исия, э, синең бик күп җавапларыңа сынлык такуми гына үтеп китәм, сизәләдер тамашачылар, чөнки әңгәмәдәш белән килешеп туктыйсың сүзнең ахырында. Ә безнең Киресенчә бара. Сезнең сезнең үзенең калыбында, Исия үзенең калыбында, мин үземнең калыбында килеш сөйләшү бара. Э, Исия э, ярый менә җитәкчеләрен дә шулайрак иттереп тәнкыйтьләп тә алдың, име? Менә иртәгәдән сине куйдылар ди бер ару гына түңкәрелеп беткән колхозга җитәкче итеп нәрсәдән башлыйсың? Юк, күрешен ишетәсең. Ничек мине куерга мөмкин?
Мин моны хәтле бакылым юк. Мин бармыйм анда. Куйдылар ди.
Куйдылар, бардың, нәрсәдән башлыйсың? Халыкның теге иске куфайкаларын ничек, нәрсәгә алыштырасың? Норка тон алып бирә алмыйсың. Син аларга икенче Юк, көн әлбәттә. нишлисең?
Белмим бу турыда уйлап Халыкны караган юк. яшәеш көнкүрешен яхшы якка үзгәртер өчен нәрсә Юк, мин эшләргә аның исә? хәтлек, аның хәтлек акылым булса, җырлар җырлап бирмәс идем, мәсәлән, мин Питер. Ә миңа чыгалар. Ә, Ульяновск өлкәсеннән чыктылар, депутат булып э, килегез әле безгә дип, безнең халык. дип. Депутат итеп. Һәм Һәм башка Шәп булыр иде депутат. Төп э, Татарстанда бер ханым язган иде шулай. Нишләп халыктан сорамыйсыз соң менә ул бала баллотировать итергә сез баштан менә э, былай гына э, сорау үткәрегез әле дип. Ә кемне баллотировать итүен теләр идегез дип. Без менә без меңләгән кешеләр сезнең өчен җавап языр идек дип. Безнең депутат бул. Минем аңа хәле вакуум юк бит хата. Кара әле.
Менә бит үзең яңадан бер чыгарып торасың бер әйбер әймәй. Син чын менә тулаем өлгергән депутат бит. Минем ан...
Юк, юк, юк, юк. Ни шундый әйбер проблемалар күтәрер идең. Җыр аша гына түгел, былай да әбәлки шешелер дә иде бик күп кенә проблемалар. Юкка гына син менә шулай дип. Ну, мин инде әле генә сайларга җыенмыйм, хөрмәтле тамашачылар. Беләсезме ничек?
Колхозларда да үз хуҗалары үзләре эшләп торалар. Әле без инде хыялланып кына утырышта. Ниндидер бер шундый пычак өстеннән барган кебек. Менә бу тамашачылар һәм артистлар арасыннан да карыйм мин. Әгәр дә әз генә, э, мәсәлән, сине син дәр, дәрәҗәлерәк икәнеңне күрсәтә башласаң, халык синнән ваз чигә. Моментально. Нишләп әле бу кыйбатлы машинада йөреп чит илдә ял итә дә? Бу бит әле миңа 50 яшь, мин чит илгә барганым юк әле, нишләп мин моның концертына барырга тиешсең әле? Һәм мин аларны да аңлыйм. Ә менә син гомерең буена авылдан бер кая чыгып китә алмыйча колхозда эшлә. Һәм ниндидер анда егерме яшьлек кыз бала, студент җырчы килеп чыга да, и җиде миллионлык машинада клип төшерә. Менә болай иттереп. Мин аларны да аңлыйм. Шул ук вакытта, әгәр дә алар дәрәҗәсенә төшеп, һәрбер теге әйткән сүзләрен башыннан сыпырып утырасың икән, әйе, авыр шул, әй, әйдә, бәрәңге ашыйк та, сулар көяр белән ярар, дип. Алар сине хөрмәт итүдән туктыйлар. Шунда ук. Менә шушындый бер пычак өстеннән бара артистлар да бүгенге көндә. Ә бит, баксаң, син сәхнәдә шул ук җырларың белән халыкка якыну юлларын эзлисең түгелмени? Табын артында аракы эчеп утырганда тыңлаган җырчы белән сәхнәдә җырлаган җырчы икесе ике төрле кабул ителә.
Бит, баксаң, безнең бөек йолдызларыбыз да корпоративларда да, юбилей тантаналарында да чакырылалар. Әлбәттә.
Сез дә барасыз, мин дә барам. Бу безнең ипиебез, бу безнең эшебез. Ә алай булырга тиеш түгел. Бу килә, минем уйлавымча, шунлыктан э, безнең базар бәләкәй. Менә мәсәлән, э, урыс җырчылары, анда Европа җырчылары турында сүз дә юк. Алар урыс җырчыларын алыйк, үзебезгә якынракларын. Э, алар ясыйлар 5 елга бер программа. Ул программада булырга мөмкин 3 яңа җыр. Аның калганнары хитлар. Яңа костюмнар тектерәләр дә чыгып китәләр. Ә Рәсәй һәм урыс тамашачысы шуның хәтле күп, алар 5 елдан соң гына әйләнеп киләләр икенче точкага. Шушы программа белән һаман саен йөриләр, алыштыралар да киләләр. Ә без Ә без ел саен 20 җыр яздырырга кирәк. Хәр күлмәкләрне алыштырырга кирәк, сәхнәне алыштырырга кирәк, монда барырга кирәк. Аннан соң әле әйтәләр, «Э, сез безнең район, безнең район бик бәләкәй бит инде, узган елны гына кергәнегез, тагын килдегез, менә бер елда үтмәде бит әле дип. Безнең базар бәләкәй. Менә шуның өчен артистлар баралар корпоративларга. Җиңел акча. Барасың да, өчен җырлыйсың да, акча бирәләр җиңел. Җиңел акча, әлбәттә, кызыктыра. Тамашачыларның э, нинди аралык өлкәннәр һәм яшьрәкләр аралыгын тотар өчен билет хаклары белән бәйле бит инде. Моны ничек тотарга тырышасың? Менә авылларга барганда үзең беләсең, халык сүнге акчасын да биреп килергә мөмкин. Син инде кайбер җирдә барганда әйтәләр инде, юк инде мин йөрмим анда 150 тәңкәгә билет э, алдырып, минем бит инде чыгымымны, бензинымны да капламый диләр. Мин дә йөри алмыйм андый акча Газиз апа. Шуңа Бүгенге күрә- көндә минем төркемдә 9-10 кеше. Әйе. Һәм алар бөтенесе дә тере музыкантлар һәм алар бик дәрәҗәле музыкантлар. Аларның бәяләре Ашатырга, кыйбат. йөртергә, киендерергә. Әлбәттә. Ашатырга, киендерергә, йоклатырга, һәр кем һәр көнне аларга үз бәяләрен түләргә кирәк. Бөтен организацион сорауларны чишергә кирәк. Һәм минем бит инде әзме күпме калса, мин бит тоже бөтенләй үк тиле түгел, миңа да акча кирәк булганга йөрим. Томында миңа сорау бирәләр. Ә сез безнең менә тамашачыларга концертлар ни сәбәпле куясыз? Менә бу нәрсә дигән сорау. Менә өйдә утырасым килми дә чыгып китәм. Түгел бит инде. Яшәргә тырышканга күрә Юк инде. йөрибез.
Илсия, э, Рәсәй эстрадасын еш кына телгә аласың син сөйләшкәндә. Никтер аңа омтылыш бардырмы, а- аның э, дәрәҗәсендә булу теләге бардырмы? Аннары м, аларның кылыклары белән Үзебезнең ничектер тигезләргә тырышкан ниндидер теләк тә бар синдә. Кайчандыр хәтта Земфира белән дуэт җырларга да теләгең Ә булган, мин хәзер дә хыялың булган. хыялланам, әйе.
Нишләп алай? Шәхес. Шәхес, кызыклы шәхес минем өчен. Өзелеп Земфираның моңлы җырларына гашыйкмын дип әйтә алмыйм бит инде мин. Шәхес, Кызыклы бүтән, шәхес, да. бүтән төрле кеше, шәхес. Менә Бүтән төрле кеше дигән. Бүтән төрле кеше.
Бүтән артистлар арасында Исия Бадретдинова да бүтән төрле. Менә бу сүз үзенә бигрәк тә яраклы һәм кагыла. Бар яхшы җырчылар, бар начар җырчылар, бар Исия Бадретдинова. Бар Исия Бадретдинова. Менә искитмәле. Исия, тапшыруның бик кызыклы тапшыру, э, тапшыруның ахырына табан йөгергән э, җил тизлегендә йөгерә минутлар. Нинди максат куйдың? Менә хәзер максатың, мин уйладым, беренчедән күтәрелеш биеклеккә алдың үзеңне, җитәкләдең. Төркемең дә бар, концертларың да, чыгышларың да, өлгерә алмыйсың хәтта үзең артыннан. 180 концерт ела.
Әле бу гел сольный концерт. Нинди максатлар куйдың?
Дәү максатлар киләчәгеңә. Ничек күз аллыйсың син киләчәктә? Язмышыңны ничек күрәсең? Гомумән, иҗатта э, син озак тукталыштамы иҗатта? Әллә бу вакытлымы? Аны турыда беркем дә әйтә алмый. Кызганычка каршы, күпме тотынып торырмын, белмим, әйтә алмыйм. Ләкин, әгәр дә сез минем теге иң төп хыял, сәхнәдә озак еллар иҗат итү дип уйлыйсыз икән, сез бик ялгышасыз. Бу минем максат түгел. Һәрбер һәрбер нормальный хатын-кызның максаты гаиләле булу, әни булу, яраткан хатын булу.
Димәк, киләчәккә үзеңне шул юнәлештә алып китмәктәсең. Мин китү белән генәмени? Мин э, кызык бу бик зур проблема, миңа гына кагылган түгел, бу Рәсәй проблемасы. Менә бит әле тапшыруны бетерәм дисез. Сөйләшеп утырасы килә, озак итеп. Рәсәйдә халык саналу буенча статистик мәгълүматларына нигезләнеп мин әйтә алам бүгенге көндә э, бер иргә 8 хатын, 7-8 хатын туры килә. Беләсезме? Беләсездер әлбәттә. Беләбез, әйе.
Ә бу бөтен ирләрнең санын бергә алганда Менә шушы ук алкашлары, наркоманнары, импотентлары, төрмәдә утыра торганнары, бер-берсен ярата торганнары. Монда бөтенесе бергә кергән. Менә шушылар арасыннан хәзер нормальный ирләрне генә алабыз да. И килеп чыга, ну, якынча яңадан икегә тапкырлар булып кала теге хатын-кызлар саны. Ярар, берсе-берсенә өйләнешеп матур гына гаилә итеп торалар ди. Ә теге хатыннарның нинди гаебе бар? Менә шуннан килеп чыга проблема. Монда ярты Казан, ярты Уфа тулы. 35-40 яшендә ыжгырып тора торган хатыннар, ялгыз хатын. Мин дә шулар белән ияреп йөрим бит, барып чыктык бит инде. Максат куелганмы шулай да тормышка чыгарга киләчәктә? Һәрбер кешедә дә максат, һәрбер нормальный хатын-кызның. Бик кызык кына хәл, ян-яланнан утырабыз ресторанда дуслар белән. И бер иптәш кызга 40 яшь тула. Бу инде әзрәк шампанский салып алды, күңел йомшаган да, и утыра. Кызлар, ә мин аңламыйм, нигә кияүгә чыгырга соң? Менә, все, карарга, асрарга тагын, все, мин сезгә официально әйтәм, мин кияүгә чыкмаячакмын, юк, чыкмыйм. Я так решила. Решила она. Бәк шигырие. Әй, әй, әй.
Юк. Юк, бу бүгенге көндә зур гына Рәсәй проблемасы. Юк. Шуның өчен бу минем генә максат һәм хыялдырдыр дип уйламыйм мин нишләптер. Бу проблема.
Бүген тамашачыларга үзеңне Илсия Бадретдинова итеп танып белүчеләргә, Башкортстан тамашачысы гына түгел, безнең төрле өлкәләрдә һәм Татарстанда да туган телне хәзер яратып карыйлар. Ни әйтеп калдырыр идең, Илсия?
Беренчедән, Бик рейтинглы тапшыру. Мин бу хакта белеп килдем. Хәтта миңа шундый сүзләр әйттеләр, син кем янына барганыңны беләсеңме, елатмыйча туктамый Зифа апаң сине бүген дип. Сезнең яныгызга белеп киләм, чөнки килде китте генә сораулар булмаячак. Бу тәмле әңгәмә булачак. Шуның өчен шушындый э, тапшыруга чакырганыгыз өчен мин сезгә бик рәхмәтлемен. Икенчедән әйтәсе килә. Туган тел каналы э, татарлар арасындагы Гел концертлар чагылдыра торган һәм рәхәтләнеп карый ала торган тапшырулар ясаган беренче телевидение. Әле ул вакытта андый телевидениеләр бүтән юк иде. Аннан соң күп-күп кенә килеп чыктылар. Көне тәүлек буена кухняда кабызып куеп, менә фон булып эшләп тора торган теге концертлар андый бүтәне юк иде. Сез беренчеләрдән булып, Туган тел каналы. Бысын да әйтеп үтәргә кирәк. Гел генә проблема белән яшәп булмый. Әз генә җилләнеп кайтырга кирәк, концертларга барырга кирәк, матур күлмәк күрсәтергә кирәк, кешеләр карарга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Э, әлеге дә баягы теге кешеләр чәйнәп кайтасың шунда, онытылып тора һәм башкасы һәм башкасы. Э, аралашырга кирәк, концертларга йөрергә кирәк, э, туган телне карарга кирәк, матур итеп яшәргә кирәк. Мин күпме генә баналь булмасын, сәламәтлек телим. Бәхет, акча телим. Булсын әле инде. Булсын, барыбызга да кирәк. Булсын әле, булып торсын әле. Миннән иң изге матур теләкләр. Мине яратканнарына да, мине яратмаганнарына да. Мин бөтенегезне дә яратам. Менә шундый инде ул бүгенге кунагыбыз. Әле аның өчтән берендә ача алмадым дисәм дә иманым камил. Илсөя килүеңә бик зур рәхмәт. Ерак чакрымнарны якын итеп, ил шартлатырлык батырлыклар бәлки сәнгатең белән эшли алмассыңдыр. Ләкин куйган максатларың, ниятләреңә ирешү өчен, узган еллардагы әрнү сагышларыңны басарлык матурлыкларга омтылыр өчен, тайпылмаска, чигенмәскә, чит якларга, чит тарафларга түгел, үзеңнең матур сыйфатларыңа таянып яшә һәм алдагы гомерләреңдә матур-матур биеклекләрдә синең афишаларыңны күргәндә, мин исән дип түгел, безгә карап елмаеп, мин бәхетле. Илсия Бадретдинова дияргә булсын. Менә шундый матурлыкта бүгенге тапшыру, күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз эшенә нокта куя. Әлеге минутларда Илсия белән сөйләшеп, үземне Илһам күтәрелешендә дип хис итәм. Шундый халәт миндә, туганнар. Илһам күтәрелеше ул, күңелнең биеклеге, канатлы чагы. Әйе, без беләбез, Илсия. Синең белән икәү канатлар күктә үсми, канатлар җирдә үсәләр, аны Илсөя кебек җир тырнап, үрмәләп булдыралар. Яшәү, яшәргә тырышу белән билгеләнә. Шундый матур теләкләрдә калабыз сезгә дә. Күрешкәнгә кадәр.